Salam eziz ilesler, hemmäňizi ýutup sahypamda hoş gördük. Bu men barmak kösüp hytaý dilini öwredýän Saryhan. Wideomyzyň bu gezekki sanynda biz HHG bira degişli bolan on sany täze söz hakda öwreneris. Wideomyzyň bu gezekki sanynda ilkinji öwrenjek sözümiz, ýagny şu görýän iroglifiňizdir. Ol Gyga, Gyga diýip okalýandyr. Yzy bilen gaýtalaň. Çinka modu, Gyga. Bu diýmek, näme diýmek? Ol türkmençe sany, ýagny ol mukdar ölçeg söz. Öňki wideomda aýdyp geçişim ýaly, hytaý dilinde ähli atlaryň

Synp otagynda bäş sany okuwçy bar. Ine, şu ýerde görşüňiz ýaly, şu ýerdäki beýji diýip okalýan söz, ol bulgur diýmek, bu ýerdäki şýoşaň bolsa okuwçy diýmegi aňladýar. Olaryň öňünden hökmany mukdar ölçeg söz gelýändir. Bu görýän sözüňiz bolsa, ol gongzuo. Diýip ökülendir. Yzyndan gaýtalaň. Gongzuo. Gongzuo. Bu görýän sözüňiz, ol işlik hem bolup bilýär, at hem bolup bilýär. Işlik bolup gelende ol işlemek diýen manyny aňladýar. At bolup gelende bolsa ol iş, hünär ýa-da kär diýen manylary aňladýar. Sözlemleri okaýas. Çinggamodu, yzymdan gaýtalaň. Ni,

Gongzuo, Zamaýang. Bu sözlem türkmençä terjime etsek, ol Seniň şu wagtky işiň nähili diýen manyny aňladýandyr. Ieroglifiň ýazylyş yzygiderligine üns berip seredýäs. Bu görýän ieroglifiňiz bolsa, ol Gou diýip okalýandyr. Yzyndan aýtalyň. Gou. Gou.

Hanýüý diýip okalýandyr. Ýerinden gaýtalaň. Hanýüý. Hanýüý. Bu bolsa hytaý dili diýmegi aňladýar. Sözlemleri okaýas. Ýerinden gaýtalaň. Çingamodu. Ni zaý nar şö hanýüý. Ni zaý nar şö hanýüý. A bu sözlügiň türkmençe terjimesi, ýagny sen hytaý dilini nirede öwrenýärsiň diýen manyny aňladýandyr. Indiki sözlem okaýas, ýüzümden gaýtalaň, Çinga Modu. Ta shi wo de han ýu lao shi. Ta shi wo de han ýu Laoshi, Ol meniň hytaý dili mugallym diýen manyny aňladýandyr. Ieroglifleriň ýazylyş yzygiderligine ünslenip seredýäň. Bu görýän ieroglifiňiz, bu görýän sözüňiz ol Hao, Hao diýip okalýandyr, yzyndan aýtalaň. Hao. Ol ýagşy, gowy, oňat diýen manylary aňladýar. Sözlem okaýas, Çinka modu.

How diýarlama bu sözlem türkmençä Sen oňatlaşdyňmy? diýen manyny aňladýandyr. Ieroglifyň ýazylyş yzygiderligine üns berip serediň. Indiki sözleme geçýäs. Bu görýän sözüňiz ol Hyýa diýip okalýandyr. Yzyndan aýtalaň, Çingam odu Hyýa

Wo, bu, hüa, ça, bu sözlem türkmençe Men çaý içemok diýen manyny aňladýandyr. Ieroglifiň ýazylyş yzygiderligine üns berip serediň. Bu ieroglif azajyk ýazmasy çylşyrymlyrakdyr. Bu görýän sözüňiz ol hüa diýip okalýandyr, ýyndanaýtalyň, hüa.

War ýow şi. A bu sözlewiň türkmençesi ol synpdaşy bilen öýde oýun oýnaýar diýen manyny aňladýar. Ieroglifiň ýazylyşy dedirligine üns berip serediň. A bu söz bolsa ol hyn diýip okalýandyr. Ýyndanaýtalaň. Hyn. Hyn. Ol örän diýen manyny aňladýar. Sözlem okaýas, Çinga mo du. Zhong guo cai. Hen hao chi. Zhong guo cai. Hen hao chi. Hytaý naharlary örän datly, örän süýji diýen manyny aňladýandyr. Indiki sözlem okaýas, yzyndan gaýtalaň, Çinga mo du. Fang jian li. Ýao Handuo, Shu Fangjian Li, Ýao Handuo, Shu. Bu sözleriň türkmençesi Otagyň içinde örän köp kitap bar diýen manyny aňladýar. Ieroglifiň ýazylyş yzygiderli şeýle. Bu görýän ieroglifiňiz, bu görýän sözüňiz ol How man diýip okalýandyr yzyndan aýtalan. How man. How man. Bu türkmençe arka ýa-da arka tarap diýen manylary aňladýandyr. Sözlem okaýas. Çinga modu. Wo zai ni da how man. Wo zai ni da how man. Men seniň arka tarapyňda diýen manyny aňladýar. Indiki sözlem okaýas. Şu, hou mianda, na ge ren, shi şeý. Şu, hou mianda, na ge ren, shi şeý. Agajyň arkasyndaky ol adam kim diýen manyny aňladýandyr. Iyeroglifleriň ýazylyş yzderligine üns berip serediň. Bu günki öwrenjek iň soňky sözümiz ol Hueý diýip okalýandyr. Yzyndan gaýtalaň. Hueý. Hueý. Bu söz türkmençe dolanmak ýa-da gaýtmak diýen manyny aňladýandyr. Sözlem okaýas, yzyndan gaýtalaň. Baba, şammyşy-how, hueý-ja, Baba, şemma şi hao hueýja? Bu sözlemiň türkmençesi, ýagny kakam haçan öýe dolanar ýa-da kakam haçan öýe dolanýar diýen manylary aňladýandyr. Eger-de şu düşürilen wideo size azajygam bolsa peýdasy degen bolsa, onda YouTube sahypama agza bolmagyňyzy, laýk basmagyňyzy sizden haýyş edýän. Çünki siziň her bir goldawyňyz meni öz işime has-da höweslendirýär, ruhlandyrýar. Eger-de hytaý dili hakda bilesiňiz gelýän ýa-da bilmeýän zatlaryňyz bar bolsa, aşakda teswirlerde ýazyp bilersiňiz. Başardygymdan teswirleriňize jogap ýazaryn, ýa bolmasa-da teswirleriňize laýyk boljak wideolary taýýarlap size ýetirerin. Onda näme, indiki wideomyzda görşýänçäk, hoş sag boluň!